Meɖo wezɔ
na wɔ va agbe ŋkeƒe ya va la dzi. Enu ɖeka me ɖi me mia ga kpɔ egbe nye be evangelist aɖe wɔ statement ɖe ele gɔme se nam ɖe tso mia ƒe amegã ŋu ele gɔme se nama ma gblɔ nu ɖeka nu gbãtɔ edɔ me le Ghana dukɔ dome o. especially Volta region. Ne èyi ɖe Accra yi, eŋeawo sugbɔ le fi ma. Wole dɔ wɔ. Vɔ nɔmba one, salary mele dede na woe o. Nɔmba two, edɔ yi wole wɔwɔ ɖe, menye dɔ yi wowa ayi wɔ ayi ŋgɔgbe wonye o. Labourer dɔ ya wole wɔwɔ. Meɖe kuku ɖo, wobe Gold Coast ɖe sikaƒuta ye. Aleke wodzɔa eƒe hiã dukumi le Ghana sigbe? Aleke ewɔ haƒe hiã doku mí le Togo? Aleke ewɔ haƒe hiã doku mí le Benin? Mía tɔwɔe, Afrika, edze be mínyɔ. Bishop gblɔ nya aɖe be edze be ne wona dzi ɖe ƒo mí, menye dzi ɖe ƒo mí le hiahiã o. Mele kuku dem na mía tɔwɔe. Menye be sɔlemeyiyi kple sɔlememayimayi kple abusamusubɔsubɔ kple nuka nu ao, menye subɔsubɔ ƒe nya gblɔm mele o. mía tɔwoe. Míaƒe ŋku biã. Míaƒe ŋku biã ya ta mele gbɔgblɔ be ɖe eveawo dze be míwɔ ɖeka. Ele egɔme si nam ɖe. Evea aɖe dze be míwɔ ɖeka. Ne míewɔ ɖeka ɖe agbea ti kɔ na mí. Menye politics gblɔ mele o. Mebe ne eveawo míawɔ politics ɖe. Mina mídro nogokpo kɔ yi ɖe eh, míaƒe politicianwo ne wosue nogokpo. Ne ebla wo ne wokɔ wobe antɔa kɔ va ne wosua le edzi. Ne mítasi swearing le Bible, Bible mele mía kpa o. Yata politician wole mía fi. Yata wole wole mía bo gawo du. Nyateƒea ne le ko ɖe gblɔe ne navo. Magblɔ nyateƒea eyata mele ŋgɔgbe de o. Fififi corruption vovo. Enya be fifi la ne wome xe fe makpɔ dɔ awɔa? Ènya be ne NPP le zi dzi makpɔ dɔ awɔ oa, wònye NDC tɔa? Ènya be ne NDC le zi dzi ewò NPP tɔ makpɔ dɔ awɔ oa? Matsinawɛ. Makpɔ matsinawɛ lo. Ɖo le dɔ gblẽ na amɛwɛ. Mí le parti wɔ ɖe, ɖe míkɔ le dɔ gblẽ na mía nɔwɛ. Menye parti me be míawɔ o. Enu yi medi be míawɔe nye be ɖe, mina ne wobe míawɔ politics, ne mímawɔ nu yi, Em, leke woyɔ nɛ? Bishop gblɔ ɖe wonye be NPP kple NDC ada party woe mía ƒete míawɔ party ɖeka ne mí tasi politics le Africa, mí tasi politics le Togo, mí tasi politics le le Ghana. Ele gɔmese nam ɖe? Ne mía kpɔ ŋgɔgbe mía ƒete mí mí gbɔ be ɖe me be ɖe yi ɖe Saudi Arabia ne na kpɔ ɖa. Fima manɔ yɔyɔ. Awusatɔ ɖe wome wome wɔ wotɔ sigbe o. Ami le Afrika, mía ƒete mi le West Afrika le fima vɔ Gaddafi. Gaddafi wo be me nyo kpla kpla kpla kpla. Gaddafi ƒe gbegble ɖe ya nye mía ƒe nyonyo. Ale gɔme se nam ɖe. Gaddafi ƒe gbegble ɖe eya nye mía kpɔ Ghana tɔ yo ya me vu va yi lɔ he Gaddafi gble eh, ku ɖa. Kpɔ Ghana tɔ gbogbo yo va yi lɔ ɖa. Vota ɖe dzi factory ɖeka me kpɔ ɖeke o. Development kae le mɔdodo kpla tse gblẽ mete ŋu kpɔ mɔdodo o. Míatɔwɔe, ŋgɔgbe yi míle alo míle megbe yi. Vɔ míaƒe politician wo sue le Bible, wo sue le Koran. Ne míagawɔ politics ɖe, nu yi medi be mía pete eŋeawo míade afã nye be ɖe no na no dro nogo kpokɔ yi ɖe fi ma. Míatɔwɔe ne wova yi sue le nogo kpɔ me nye be ao fififi atasi, corruption atasi. Ele gɔmese nam ɖe? Ne wò mekpɔ listen o ɖe, dze agbana va yi do to president ƒe interview wo wɔ nɛ le Italy. President do le zi dzi afi wo ʋu foreign account. Vɔ mía tɔwoe le Ghana azɔ aƒe wo dze politics gɔme vɔ foreign account le wo si. Ènya ne nɔ wokɔ ʋu na kare foreign foreign account a? Ya be mia ʋu dɔwɔɛ na du du dumɛ viwo no kpɔ dɔ awɔe wo gbe. Evangelist Adali wɔ comment ɖe be ɖe gbeɖeka woa nɔ wo ʋu mɛ ɖe amɛɖe anɔ wo dziƒo xɔ ta. Dze wɔaseda tei dze eku wɔakɔ kɔ va yi ɖi hade dɔ dɔ la mia wu ta ya ŋ gblɔ me ɖe menye be agble ma te ŋu ade oro vɔ menye a e nu dudu tso agble me ɖe ya dede akpɔ ame ta o kpɔ mia be lighting system ɖa tsɛ le dzɔdzɔ le Ghana dukɔ me.

Ne womekpɔ kpɔ ɖe tso le Libya kɔ yi ɖe Italy va yi kpɔ nu yiwo le dzɔdzɔ le aƒua me ɖa. Amewo le kuku atraɖii. Ènya be gbe ƒe ŋgiyi le keke ɖe. Wogale amegbetɔ dzra abe ale yiwo dzra ame le blema. Yi ɖe Libya ne akpɔ teƒe ɖa. Wogale amegbetɔvi dzra hadedɔwɔame ta. Tse miaƒe dukɔ le wɔwɔ. Tse miaƒe dukɔ le wɔwɔ. Ŋgɔgbe ka mi le kpɔkpɔ? Bishop gblɔ be ɖe edze be we have to give the youth hope no na dzideƒo mi mele dzideƒo hiã o eya gblɔ me ɖe mele dzideƒo hiã o ni mi hiã nye be ɖe no ʋu dɔ wɛ no ʋu company wɛ ya ta ko Ghana anɔ avi faha ɖe Kwame Nkrumah ta enya be Kwame Nkrumah ƒe wuwu ɖe yovowo ƒe asi le ma menye Ghana dukɔ ɖeɖe wui o ao Yovo ƒe asi le eme. Va kpɔ history me. Me, megblɔna ɖa, xlẽ history gbã. Ne èse history gɔme hafi èva tsɔ Biblia ɖe, enyo. Ame ɖeke mele history ƒe nya gblɔ na mí o. Sɔfo ɖekee ma, makɔ, you see, nu ɖeka dze be mía bo sɔfo ne wowɔ nye be ɖe, edze be ne wova yi srɔ̃ history gbã. Ne wo se history ɖe afi ne wo va srɔ biblia ne wo va nɔ biblia gɔme de na ame woe. Biblia kura tse me hiã be ne wo de gɔme na ame woe ta ari si ekpa ede pa eh bishop alo bishop alo leke wo yɔnɛ eh father eva xlẽ biblia abe ale yi wo gblɔɛ koe kpa gɔme ɖeɖe ke me he ga hiã wo. Tse ta nye be ame ɖe ne va de gɔme na woe ele gɔme de na wo hade wo ŋtɔtɔ wo sese le lãme ta. Mía tɔwoe. Agbe ŋu ke edze be míayi ŋgɔgbe. Èle egɔme se nam ɖe? Agbe ŋu ke edze be míayi ŋgɔgbe. Eya ta meva mɔ dzi. Mehiã empty hope o. Míehiã hope yi ana mí be míakpɔ dɔ awɔ. Hope, hope, abe ale wòle gbɔgblɔ, míayi de dziƒo, míayi de dziƒo. Ya va se ɖe gbe, ma, manɔ agblɔ ɖa. Mawɔ video ɖe kɔ tsa ɖe eŋu la. Ne woayi ɖe dziƒo ɖe, Yeovo ƒe gadrum ya woava nɔ ne nye ma tsi na wɛ. Ne woayi de dzipo ɖe, yeovo yiwo kɔ agbalẽ kɔ va na mi ɖe wobo gadrum ya ya mia nɔ. Yi ɖe Congo fifila ne nakpɔ nuyi le dzɔdzɔ le Congo ɖa. Na bia se be ɖe diamond yiwo le kuku ɖe, enya be laptop kple phone yi zã ele ɖe Congo. Nu yiwo na be e ko ele nye kpɔ le wo mɔ dzi ɖe, enya be Congo wo le kpɔ lea? Aleke ɔdzɔ aƒe Congo tɔ mele ŋgɔgbe de hã? Ɖola me dzi zi le ƒe ma me la me kpa o. Ta mía tɔ wɛ. Ne wo gbe be yewo ma ʋu factory o ɖe, evangelist a ɖa gblɔ be ɖe, woa nɔ wo ʋu me gbe ɖeka ko ame ɖe a nɔ dze me ɖa kui woa se tai. Elɔ ɖe, elɔ ʋu. Humm. Ne wo me ga kɔ fe o ɖe, bishop tsɛ le kpɔ. Be amewo do le suku, amewo xɔ degree wɛ. Vɔ amewɔ amewo woa nɔ ʋu ɖeka klɔ. Mía tɔ wɛ.

Nɔ nogo kpo kɔ yi ɖe efima. Bia be politician wɔ nɔ sue ɖe nɔ nogo kpo. Nɔ me ga sue nuka ta tsɛ ta wa nɔ wo le mia ba la wo le mia ba wo le mia fi. Ele gɔme se nam ne wo le mia fi. Nɔ na ɖe wo pɛtɛ nɔ ba nɔ sue le bible nɔ wa sue le Quran. Traditional religion is there why are we not swearing in the traditional religion.

Maganɔ gblɔ ɖa, manɔ gblɔ ɖa me be ɖe Yesu, eh, Yehowa kple, kple Yesu Kristo ɖe. No na Mawu dɔla dodoetɔ neva ƒonu kple mí amegbetɔwoe. Tse ta ne le nyateƒe dzi wòava kpe le nogo kpo, ya makpe le sɔlimexɔ me. No kɔ sɔlimewɔame wokɔ da ɖe sɔlime ɖeka ya kɔ adɔ le eme. Ne wokɔ woame hundred kɔ da ɖe woame atɔ̃ kɔa dɔ le eme. Mi da asi le nu me ŋu. Nyateƒe mele o. Haɖe ame kɔ agbalẽ kɔ va na wò ɖe fiafitɔ wònyo. Ame kɔ agbalẽ kɔ va na wò ɖe adzoblaso wònyo. Enya gblɔ na wò ase. Va ewɔ research. Tas me manɔ gblɔ. Tasi koe ku menu kple tɔwɛ kpɔkpɔ. Naneke mekpɔ nyo na wò wòanɔ fima nɔ nu ko. Naneke mekpɔ nyo na wɔ ɖe wòanɔ fima wòanɔ nu ko. Míaƒe ŋku bia. Nyoename neva aƒe na mí, dagbe neva aƒe na mí. Míle fɔ kpe akpa. Dedi va te amegbetɔ. Ya wokɔ subɔsubɔ vovovowo kɔ va bla mía ta. Sɔlime ɖeka ɖeka over one thousand plus. Tsɛ le dzɔdzɔ. Tsɛ le dzɔdzɔ. Ame sia ame tso ko va yi ŋu sukuxɔ me ko be yi le yi Mawu yɔ ko be ye Yesu Kristo de naɖe fiae. ya mía tɔwoe le Ghana dukɔ dɔ me ya wo le dzɔgbe vɔe sɔɔ ko prophesies ne dzɔgbe vɔe dzɔ ya me ya va dɔ be nyɛ dɔe ɖe asi nyɛ gblɔe gba kɔsiawɔe excuse me elɛ kae ma wo ma kpɔ teƒe yi sika le ne mía va kɔ sika ɖe mía va mía va dzra ne mía dunu wo wo mía kpɔ teƒe yi sika le ɖe ne mía kɔ ɖe mía va ku sika ɖe kɔ wɔ a a nu gbati wo mía kɔ ʋu factory wo wa tɔ ko nye wa nɔ dzɔgbe vɔe kpɔ na amegbetɔ.

Hafi wònye be Yehowa kɔ agbalẽ kɔ va na mi, ʋuwo susu ameyibɔ. Eviawo, mina mitso. Woflu mi ye. Eflu ɖe ye, woflu mi. Míaƒe ŋku biã zɔ. Agbe wɔm ke mídze agbalẽ xexlẽ zɔ míanɔ eme ka. Mía tɔwoe. Ne comment ɖe le asiwò ko ŋlɔ ɖe ete. Mègaŋlɔ be dze agba na subscribe. Nye kpli wò míanɔ du.